ad afen lxedma deg tmura neɣ la berra. Temdint tameqqrant yeččuren d lɣaci n yimdanen itebɛen ddunit-nsen kul ass, tezmer ad tuɣal d amkan ixlan i win iǧǧan arraw-is deg tmurt ibeɛden. Nessellem fell-awen iḍ-agi, a yetmaten d isetma, ilan di lḥala-agi. Tla diɣen lxelwa niḍen yettwafen ɣer lmumen n Sidna Ɛisa izdaɣen tmura-agi lɣerb. Akken i yella lḥal i wid izdaɣen deg temdinin-nni n Tserk zik. Wid iḥessisen cehṛ-agi ad cfum nmeyyez at lǧameɛ lmumnin n Sidna Ɛisa deg temdinin-agi lxaṭer lḥala-nsen tettemcabi ɣer lḥala lmumnin akk n Sidna Ɛisa izdaɣen tura deg tmura inselmen. Llan leḥwayeǧ nezmer ad neḥfeḍ sɣur-sen. Tella zik deg tmurt n Tterk yiwet temdint isem-is Tiyatira, yettemcabin cwi ɣer Bǧaya neɣ Sṭif. D tamdint anida yettwaf lbuṛj lɛasker. Imezdaɣen i cceɣlen diɣen s lbiɛa u ccreɛ, ttnuzun lkettan ay ẓḍan iman-nsen, aṭas i ruḥen lweqt-nni ad afen lxedma deg temdint-agi seg tudrin d temdinin nniḍen n tmurt, beɛden ɣef wid-nsen, ttafen iman-nsen d ixelwiyen. Nezmer ad nessemlil igad-agi ɣer wuli ur nesɛi ara ameksa. Ḥwaǧen win ara iḍebbren fell-asen, win ara ten-iḥassnen, a win ara sen-imellen abrid lɛali. Amasiḥi ma yufa iman-is di lḥal-agi, yesɛa win ara iḍebbren fell-as. Fiḥel anda yettwaf, yesɛa amiksa i t-ittɛassan. Allen-is am uḥeǧǧaǧu n tmes, mi ara iẓer yiwen n wul-ines igedɛan, neɣ win iḥwaǧen aḍebber, d afus-is iǧehden, ad iqerreb ɣur-s ulamma tessebleɛ-it lbiɛa ucreɛ n temdint tameqqrant anida yezdeɣ. Ay amḥas, kdiq d lxalwa deg tettwafeḍ iḍ-agi, ɛni tzemreḍ ad tiniḍ Sid d ameksa-inu ur ittxuṣṣ wara, isseǧhed tarwiḥt-iw, yettawi-yi deg iberdan n lḥeqq ɣef ddemma n yisem-is d aɛekkaz-is d tiyisawt yettṣebbiren?

Win yeketben tabrat i lmumnin izzaɣen temdint n Tihatira zik, win yeẓran lḥala bu ul-ines yexelwiyen, ittuseblaɛen deg temdint tameqqran tura d Lmasiḥ. Allen-is ttferrizen imukan iffren deg temdint tameqqrant, isen lmeḥwaǧat bu ul-ines merra, isen ul-ines idɛan, iḍarren-is am nnḥas yerɣan rewlen ɣer imukan anida ur njimen ara ad ruḥen wiyaḍ. Ɣef wayagi lmasiyaḥ yessnen lḥala am kul yiwen bu ul-ines izedɣen temdint tameqqrant. Yekteb-asen i taqeḍɛit-is deg temdint n Tiyatira, yenna-yasen, Ssneɣ-ken! Ssneɣ lecɣal-ik ay gma, ssneɣ lmaḥiba tesɛiḍ fell-i ay uletma, ssneɣ laman-nwen, ssneɣ lxedma-nwen, ssneɣ d wamek akken tennerniḍ seg wass mi iyi-tqableḍ d ameslak-ik. Ssneɣ tetbeɛḍ-iyi tura, axir i tetbeɛḍ ass amezwaru. Tura deg diq-ik, teqrebeḍ ɣur-i akteṛ lweqt-nni mi kulci yelha deg ddunit-ik, lweqt mi ṭṭuqten atmaten-ik d leḥbab. Ɛni hdeṛ-ak-d iḍ-agi a gma yettḥessisen? Ɛni ur d-yenni wara Sidna Ɛisa, Ul-inu sellent i ṣṣut-iw, ssneɣ-tent, tebɛent-iyi? Amek yessen amek sawul-ines? Ani mačči ala xaṭ tebɛent? Imken yessen lmasiḥ wid-is, ala xaṭ tebɛent ttemcabin ɣur-s seg wayen yeɛnan-d ṭṭbiɛa-nsen s lmaḥiba, s laman, s dwam, akk di lxedma ay xeddmen. Issen-ik kečč a gma ilan d lmumen-ines, d amaseḥi, ittusbelɛan deg lɣaci n wid ur nessin ara lmasiḥ di temdint-nni anida tzedɣeḍ. Issen acḥal tennerniḍ di laman ttukla fell-as seg wasmi tqebleḍ d ameslak-ik. Lameɛna issen diɣen telliḍ di carika i bɣan ad k-awin ɣer texsart. Akken iẓra wul-ines di lḥala-agi deg temdint n Tyaṭira zik. Neɣra ɣef lmumnin yellan di Tyaṭira zik. Acu xedmen a Tyaṭira ur nella ara d lmumnin? Ittwakteb ccɣel-n s leɛbada lmesnuɛt tebɛen lefsad, leḥram, akken xedmen deg temdinin n lɣerb, xedmen diɣen deg Lezzayer ɣer tura. Ɛni wid i gdizin, ur tessen ara ccrab armi sekkren, fesden, leɛben, ccɣlen s leḥwayeǧ n ddunit, ulamma qqaren iman-nsen d lmumnin n Ṛebbi? Ayetmaten d isetma, igad ixedmen akkenni ur llin ara d ul isnen ameksa ameqqran n Lmasiḥ. ur ttilin ara di teqḍeɛ-it Ṛebbi d tidet. Ttilin am wulli-nni ɣef i d-inna yiwen n bi zik, tebɛen abrid i sen-ihwan, dɛan mebɛid ɣef umeksa d umṛabḍ n terwiḥin-nsen. Ɛni telliḍ gar-asen iḍ-agi a gma? Ɛni tettwaɣelbeḍ cwiya s ddunit i k-d-izzin, tetebɛeḍ lɛewayit-is ala xaṭer akken i yeshel fell-ak? Iqarag-d amek s ameqran, meyyez wul-ik, meyyez abrid-ik, tub. Ma ulac, ad ḥekmeɣ fell-ak seg uṭṭun n wuzzal. Akken i d-yenna Lmasiḥ, iwat tajmaɛt n Tiyatira ad ten-ḍeggreɣ ɣef wusu n lɛatab, armi tuben ɣef lefsad-nsen. Amek ara nfehhem imeslayen-agi? Baba yeḥka-yi-d ɣef yiwen inebgi iruḥen ɣer yidurar di tmurt n Swis. Dinna i yeẓra yiwet tixsi iṛẓan deg uqejjar. Tixsi-nni tella, tella di leɛtab ameqqran. Dɣa inebgi-nni yenna-as i umeksa, Acu i tt-yuɣen tixsi-agi? Amek i d-tuɣal i lḥal-agi? Ameksa iǧaweb inna-yas, d nekk i s-iṛẓan aqejjar-is s ugeṭṭum agi n wuzzal, ala xaṭer dima tettṛuḥu mebɛid fell-i, tḥemmel ad tetbeɛ abrid-is, tugi ad teqqim di taqeḍɛit. Mačči kan tettṛuḥu weḥd-s, lameɛna tettawi yid-s wiyaḍ, tettawi-ten mebɛid fell-i ɣer wanda i la lxuf fell-asen. Ɣef wayagi i ḥekmeɣ fell-as, rziɣ-as aqejjar. Yiwen wass i s-inna Ameksa i yinebgi-nni, Ferẓeɣ-tt s wallen-iw, Ẓriɣ-tt ɣef yiwet tiɣilt ibeɛden, dɣa uzleɣ ɣur-s, rriɣ-tt-id ɣer dagi, rziɣ-as aqjar iwakken ara teḥfeḍ ṭaɛa. Xedmeɣ ayagi mačči s ccum, lameɛna s lmaḥiba. I nara ameksa, i kra wussan ur zmireɣ ara ad qelbeɣ ɣur-s, ugadeɣ ad yi-teɣz. Imiren, akken tt-ḥessneɣ-tt deg ullas, cuddeɣ aqjar-is irzan, tebda ad teḥlu. Tuɣal tessehel daya tixsi-agi-inu. Tura tebda ad taɣ awal yiwet ttɣima yid-i dima, taḥfeḍ ṭṭaɛa s wayen teɛteb. Ay gma, uletma, idɛa nebɛayd ɣef umeksa-inek n Masiḥ, dinna deg temdinin timeqqranin. Ɛni iceggeɛ-aɣ-d Ṛebbi kra n leɛtab i k-irran ɣef wussu-inek, ur tezmireḍ ara ad tḥerkeḍ meṛṛa deg yiberdan-nni tetbeɛeḍ seg lina? Ssid-ik issen-ik, issen lecɣel-ik, ittferriz ul-ik d tasa-k, netta yesɛan allen am uḥeǧǧaǧ u tmes yeqqar-ak-d ḥekmeɣ fell-ak s ugeṭṭum-iw n uzzal axaṭer ḥemmleɣ-k, bɣiɣ ad teqqimeḍ ɣur-i dima deg taqeḍɛit d tidet, ur ferḥeɣ ara mi ara d tebɛeḍ mebɛid fell-i, xeddmeɣ akkenni s lmaḥiba iwakken ara tzemreḍ ad tiniḍ s ttaḥqiq Ssid d ameksa-inu. Ur yettxuṣṣu ula d acemma. Isseǧhed-iyi, isseǧhed tarwiḥt-iw, yettawi-yi deg yiberdan n lḥeqq, ɣef ddemma n yisem-is, d aɛekkaz-is d tiyessawt i iyi-iwwten, i iyi-irebbin, i iyi-ittṣebbiren. Di tabṛat-nni n Nehu i lmumnin deg tajmaɛt n Tiyatira, Almasiḥ inar ayen tesɛa mejmaɛet-tt alama usiɣ-d. Iqraɣ-d nukni ilan d uli-ines asagi ayen tesɛam deg-i jmaɛet-tt alama usiɣ-d. Nessen akk ad yuɣal Almasiḥ. Wid ilan d uli-ines ssnen ad qeblen sɣur-s ass-nni taɛmamt lɛaḍima ur nettisliw ara, ala xaṭer iweɛɛed-aɣ-tt-id deg wawal-is. Acu ara tiniḍ iḍ-agi i umeksa ameqqran kečč neɣ kemmin yidɛan iruḥen mebɛid fell-as lxaṭer tettuseblaɛeḍ deg ddnub d lefsad n ddunit i k-d-izzin? Ɛni ur as-teqqareḍ ara a Sidi bɣiɣ ad d-uɣaleɣ d aɣlab s tazmert-ik, bɣiɣ ad k-dewɛeɣ, ad k-tebɛeɣ deg iberdan-ik akk? Sidi Lmasiḥ iqqar-aɣ-d deg wawal-is, Ma nettṣebbir yid-s, ad neḥkem diɣen yid-s. Asni n tuɣalin-is Lmasiḥ ad aɣ-d-yefk lḥekma ɣef leǧnas, nekkni lan d lmumnin-ines ma nettɣima d ṣṣadeqiyin. Ass-agi, d lḥekwam n ddunit i yesɛan tazmert ad ɣelben amasiḥi. Asni n tuɣalin-is kulci ad ibeddel. Asni amiks ameqran ad yeḥkem ɣef leǧnas s ugeṭṭum n wuzzal. Amiks-a yessemneɛ awil-ines s uɛekkaz-is, lmeɛna yid-s ikkat iɛdawen-is. Asenni n tuɣalin-is ad naḥkem yid-s ɣef wid irkul i aɣ-yettɛettiben tura. Ad k-fkeɣ itri n ṣṣbaḥ i d-iqqar Rebbi i win ibɣan ad yili d aɣlab. Itri n ṣṣbaḥ d Sidna Ɛisa iman-is. Win i t-isɛan d ameslak-is, i t-itebɛen d ameksa-ines, ad yaf deg Lmasiḥ tafat, tazmert. Ayen irkul iḥwaǧ i tikli deg ubrid n Rebbi alamma d asenni mi ara nbedd sdat-s. Aytmaten di setma deg lmasiḥ, ayen tufam deg lmasiḥ jemɛet-tt, alamma yuɣal-d. Ur ttaǧǧat ara i ddunit, lmir n ddunit, cciṭan, ad ken-ixdeɛ. Ala xaṭer tuɣalin n umeksa ameqqran-nneɣ teqreb. Amin.

I sin llan aṭas n lmumnin deg tmura nniḍen i ttẓallan fell-awen. Nebɣa ad aɣ-d-tketbem iwakken ad nmekteb si ɣer zdat, ad tḥusem tesɛam leḥbab. Win yettraǧun ad yili d aḥbib-nwen ameqqran d Sidna Ɛisa. Iǧǧa-aɣ imeslayen n ṣṣber deg Inǧil, nekkni nejmeɛ kra deg-sen deg yiwet tektabt, yeketben s taɛrabt neɣ s tefransist, isem-is Parole de reconfort neɣ Face à chaque jour.

Tinna, am nubayeḍ-agi, ttilint i snat ɣef lmuja talmast mitin u xemsa lmitrat n Radio Monte Carlo ɣef lweqt-agi, yeɛni ɣef lɛecra u nnefs deg tmurt, ɣef leḥdac u nnefs deg Fransa. Awen ibarek ayetmaten di tesnayeḍ-agi, win ilan d Ssid Lmasiḥ, win iddren, ulama yemmut,